A chang lo le vawn hin dar chawi khuang VC ni ei tha lai hei ruam han na rawn pui tak mai hun hmang thei ding a vawn a. Mah hmuna Pathian thu cha thlamuang la tia invitation an ni pek lein Lalpa chu a hmasak chemin min fak in awm sia la a hniang alawm thu ei hril nih ei khawvi si ei hruaitu ei thalai hei nih dar chawi unai hei zawng zawng hnianga Lal Isu Krista rihming in lawm thu ke hril. Mah notice e, notice an ni pek a, invitation tiin an ni pek a, thlamuangna thu tiin an ni pek a, thlamuangna thu hi i maw aw ti ngaihtuah na, mimal a chunin thlamuang thei tak tak hi awm nawh a, a chem chu a tuna ei hun tawng mek, khawvel huapa mang ang na nina ri thlan vaina a tlung ta leiin, Pathian nai hei Pathian kawi hran hei hawm chang si la, mah hun hi nan i dengin mah hun hi nan sa vaih kha nan i vur tah leiin ei mangah angin thlamuakna ei mamawh em em a chang. A ri hming hi chu a that a ran a, Corona virus, Corona tih hi ei mani ram tawng chang awm tak dingin a lang a a ri hming hi. Mi ri hming hawngah hin a awm a, Corona tih hi. Corona tih hi Latin tawng atanga i lak suak a chang a, par hlui tinah a chang a. Tha tha chu, mah par hlui hi million hei an in an in hlihtir thin in zak awmna an pekna thin a chang a. Chang rawh chu a ni chun par hlui nen hlihtir dingin khawvel a hin a hawng fanga vawn hin. Nan savai kan a thiam loi chang na hi sedan a thil tho chang le in a thiam loi chang na hi aa hawi rawn pui na nen khum ding in aa hawng aa tum a chang. Corona virus sei ti hi tun a hnai pang hei ah ri a ei i hawi niin ah khawvel huap awm in ei i ti chem a chang a. Mah hi ni ding cun a mang ang thlak naw ah ei i ring ei Baibul a kum sang tam ka hmang awm a.

An ni ngaihtuah lei niin a khua ni tui a mesa hei an ni ngaihtuah lei a, an sawlna hi a changa. Chungka chun Mah hunei i tawng me ka hawm i chang si ala, kawngka tia chun ei ngaihtuah chun suak lawia i awm ta na na ha te Inchhunga inkhawm theihna, inhmuhkhawm theihna, tawngtai rual theihna, Pathian inpak theihna nih inchhunga chawlhla damnak nan savai ka nei thu hman chang lo a si lo. Ei awm thei a, mah hei zawng zawng hi ei hruaitu hei dingin tawng in tei a pawimawh em em a chang. Lalpa nan nih hin an mania hin. Varna thar pe si a la, ngaihtuah thiamna thar pe si a la, hmangaihna thar pe si a la tih hi Vaughanin ei awi a. Ma an instruction, thu an hawng in tlunga hi a khawmi niin a ram mi humin chak si a la, tu hmanin a hnial bawi in lung in rual vaih ka i ka la ei zawm a chang chun Lalpahin mal ni sawm nge ta ti. Ringtu e inti a inkhua dek hi chu. Ring na ah hin a famkim zawih no a, thuawi na awm lawi hin. Abraham a nu hnawmai en a chang chun ring na a pa miahum chang sia la, anih chun thuawi na lei in a ring na ha an puitling tirh a chang.

Lalsawn an la laiin Samuela chu Pathian in a hrilh a, Amelek ralva dawi ding in Pathian in instruction a pek chu ni va dawi hnung ah ni hawm hlah thawm a, mi hriam nu pang i pa a sen a mer tu hman zuan aw rawh an ramva nih. An ui an ar, an thil zawng zawng hal se phat rawih a ti a. Chung ka chun Saula chu a kal ta ngei a. Saula chun Amaleka ral chu a va dawih a. In hneh vai kan lalpa thu ang ka chun hlawhtling tak an a va dawih, ei ti hnung chun an ihawm chun lawm em em kan a hawng a, hawng kir a. Changreu chu hawng kal lai han ihmawih ti a chang chun.

I fen in ah awm hnam thlai in neh awm a tia Lalsawla chu a lalna ah tangin a tum hmawk mai a chuang. Maha changa i maw a ti? Pathian chun thuawina hi thil hlan hmekin aa hlu zawk. Rangthai tak tak hei hle khan Lalpa thu chu aa hlu zawk a ti a chang. Mah le chun thu awina Pathian thu awi, hawitu thu awi ti Lalpa an i u a chang emawni atangin chung kha chun Hawngtinawk zel lei ti a. A tun hun hi ngaihtuah chang chun kawngka te chun aw a bik takin eh in hai thil thaw thei eh in hai thaw thin hei Nina ru hmang i thaw hende hei ding hin ti ngaihtuah in in simna hun tha tak Lalpan an i pek ah chang ti hian ngaihtuah a ti rah chang. Asan chu a tunah ei awm dan ah hin. Ei taksa a chet thei tah nawlin, ei taksa hmun dang a kal thei tah nawlin, ei tuar ngawi ngawi a chang. Zu ei in thei tah nawlin, damdawi in kap ei thei ei thaw thei tah nawlin, ei tuar ngawi ngawi a chang. Chang rawt chu rawt pi thena thawn khat na bung le chun Krista tisa in ei ding ei ding in a lawi tuar tak lein nang nihawm ma lungril deh chu. Inthuam roi a ti. Chungka chun hun tawi ka mau hun hmanga thuawi taka in sima Lalpa hnih anga ei hawng hin ei ni dinga malsawmna roi pui tak mai Lalpan a i sia nihna Lalpan an i pek ding a hi hmu nge ei hi ti ei in cha awi a chang tu ka pai mah hmun ahin

Mah thi leh i thawn in ei taksa siat na ding Lal Isua Krista ei thi ei ta ding a taksa a tuar pei na leh hin ei ni chu malsawm na hran dam na ei hmu chai a chang ding. Mah pawng mah ee sel na ei va thaw thi leh hin i Hman ei mani mi mala, ei in sungkhura, ei khua ni tuia, ei hnam ni ei hnam ni rama dingin i hman in hlawhna awm naw ni? Mangkata thil hrim hrim hi Lalpa thlarau hruaina a chang naw a, Lalpa sinthaw a chang naw a, khawngai takan mah hun hlu tak mai hi.

E, tun tum a tun lai chun kin in sung kin hlim em em a, khawlawi tin inkhawm nak in nei a, kin tang in rual a, tawntai nak in thaw a, mitri tui rek e, mit tui rek a hei lawm awm em, mang ka hun hin niang Lalpan a ni duh a ni awih a chang an ti hial in mah hun hi a sawt hlek, mang ka ta mi hliam tam ka. Khawvela i chen, nina. Taksa awi na i kal hei ding cun hun rem chang tha taka chang unai hei bawh hin Lalpa thla ro zawk ah loi hai rih. Chungka cu nei en zel a chang cun Matthai a bung sawm hnih pakhat, Luka bung sawm hnih pakhat, Daniel a bung sawm hnih pakhat. Tirhpawih hei sin thaw bung hnih.

Last days a ti hi ni ka a chang nawh a, thla ka a chang nawh a, kum ka a chang nawh a, days i ten kang maw a huam ti hi ei Bible in a an ziak nawh a. Days a ti hin Bible a chun dispensation, hun bi hi aa huam a chang. Mah tak chu i maw a sa nei te chang chun mah zawl nei hei niin ah mah hun hnunung lawihrilh hei in an lehawng i hrilh a hi. Ei ni zen tel hei ding liau liau a chang ti hi lawi ring hlel hnawh rei hunai hei hun nu nung a chun i maw chang a ti ti hi nan sa vai ka nang lehawng hri la. Chung ka chun hun nu nung ei hawng rap hi chun mahni hi la hawng thlung nge ding a chang chang rawh chu hun nu nung ei tia tawp na ding ha chu i maw i tia chang chun ei zen tel hei zen tel hei hun tawp a ti ha.

Mah tak hnah chang a zir tih rei hian an i hawi awi ngawih ngawih chu i tikin maw Lalpa ni awm kal na ding chu i maw sin in sian a chu a ti a. Mahin thil tam ka ti hnung in thil in thum ka chak a hawng i ti ki awi a mahin hun u hnung ah cun i maw ei ti ei en a chang cun.

Hnam tin laiah lungriak hna nih na ri tla in vai um a ti a ti. Mah in thil in thung ka chat a hawng i lak i awi a. Mah hmun lawihawm in cang sialam a thai ah ziakhawm ah a in zir ti rei hmuh cang cun zawl nei der la hawng an ti a ki ri ming in mah ah mah ke cang ting an ti a. Thil tam kah a sir khawvel in tuar celh nawn i ah lei rin hning um a tiah hnam nih hnam in dawih an ti a Thu awi lawin a awm a ti a. Aw a tun enge ma kum a huam ta u nai hei, a bakin hril tam a tul nawh u nai hei vanin Vawna thil in hnik a in thung ka chat a hneh tawn em em a ke hawi chu u nai hei Vawna'n an i thung ila e ke hawng i hril awi a chu Lal Isu Krista in an an hniang a ti chu distress a ti a sap tawngin lungin riangna ti ang ka hi nei leh ta ei tawng chun.

Hing kan maw ki hawi u nai hei vawn hin tuipui hing kan maw a rum ding aw tih Bible ei siar han a hawng thlum hma kha chu kei hawm in chang sia la ki hawi theih na tsunami a hawng zeta thil ngai tuan a lian ka in nei an en nei tir chu kal ka ti kawm lai dar ruk in ki hanga tui zong zong a an soka mipui zong zong an loi pung khawm a chang tui tial zong zong a Thil khat kan in ngaihtuah tir chu, E, hei lawmawm em ve awk i ti. Ke lawm em em ah chang Tsunami a thlai a chun eihang en a newspaper ah a fast page ah han ship zui kan mi za ka muan thi ram i za ka mua ah heng thul ram i za ka mua a lak thul tuifin riat han ah vol an tia chang. I zaka maw a vul ti hah khawvel in an record thei nual chang. Kei lawm em em ah chang biak in a ki kal a, Christmas ni ki lawm na thu ken puang ah chang chang U Nai He ni haw i sual naw reh aw ki lawm na thu ken puang ki i ring bu hialoidik tei te khumsang tam ka hmalo in ziak a. Tui vin riat rum a tia a ti hi unai hei hi mahsan in ka tan rum ding mawi hawi loh. Chang ra chu mahni zet han a tunlai khaw vel a i hmu chu tui vin riat a thil siam hin an tuar zawih tan aw. Mifiam in sual tah luat leh in Pathian lung a awi tan aw. Tui vin riat a rum ah in kan hma Tsunami ei ti, Katrina ei ti, Hudhud ei ti. I mah bakal ah awm unai hei. Khawvel changkangna ram ram China, Japan eh Japan, America hei hi a i nuai a chang. Ei ni ram te ram chai a i chang ha te. Kristian mi la tam zawk lawi ha te an i lan nuai tam nuah chang. Kei lawm em em kitin a thu hi unai hei hawi sual no la nang nihawm in.

I chai in chawng a zeh tak maw a, i nei i nei lawih hlak duai a then tak maw a, Pathian roirel nai hi ahin a hei thlung dik em ve aw, Pathian roirel nai hi ahin a hen ten em ve aw. I mawih te chang chun ma thil hawng thlung ding hi India ram chun a bik tak in ei la tuar na u nai hei, ei lungan riang ta, ei tawng lawi ding hom ei tawng ta, ei tawng lawi ding ei tawng. Sual in tih in media hei hawm in nan sa vai ka nan hawng khap ta a chang. Tawng mai mai lawi ding tih in mang ang na e i tih hi awng thlung ta ka lung ngai na lung in riang tak tak an vawn a Pathian nei au na hawm i chang sia la e lung an riang lung in riang hin i maw a en ti rei te chang du dictionary i nei lawi ha teh Ki ngaihtuah a, ki ngaihtuah a, ing kan hmu ki lung hi aa riam thin aw ki ti chang chun ki nei naw lei in i hman ki lung a han hnimh na awm tak naw lei in thlamuang na ding a awm tak naw lei in mah a aa chang ki lung a an riam ti chu nge tan pui ding an awm tak naw lei in ke mi mal tak lei in ti na aa chang unai hei mah tu a chang tan pui tu ki koi nat thin lalpa hawm in a A rem ti ta, Lalpa e kawi hian hun ta. India hi nei la kawi na u nai he. A bik tak in dar long nai a tuna khuh kei dek hi chu nei la ei la hawi phak nawm ang a ta lung riang hi. A pathum na a chun ri thla in vai ti hawm i.

Zawl nei der la hawng suak an ti a, a ti. Khaw hma han nu khat kan an hrilh a, ni Baibul ve ha en ve to, sam ni hmu maw a ti. A i ding maw ki ti a, sam awm a ti an hawng ti ha, a tu maw aa ti ki ti, Pathian maw hawng i ti ki ti. Aa ti pu ha chu

Nek fak ei fak a kin chik lai dek chun Rasagulla hi kin fak a pawisa nei khawp kin i nei loi ha teh. Kin sam hi kin tawt a, a zai te hi kin siah a, a chan ve kin fak hnung in Hi sam ah awng kin ti chun aa thar an lawng pen awk thin. An tir an tir aw zia hi sam.

Fimin khur rawi a tihna hi nei fimin khur a, thaw rawi a tih hi nei thaw a, thaw naw rawi a tih hi nei thaw naw chun ei thaw eh ei lawi zawm a chang chun ama thu awi ei chang unai hi chang rawh chuma hei han nang ni lem buai an ti a nang ni la buai an ti a nin ring na a tang hawm in an ni chun khia khi khi swa swa swa hi a hi ting an ti a ma chun kal naw rawi a ti a tam Changlu chu vawn an thung ka chak i hawng i lak pawi chungchang ah hin lawi ngai ven rei hunah hi a zir tir hei hin an nghang bawk em em a chang. A tun laia Karina khawvel run mek khawvel run bu a mi chang sial a an bawi tir thei pu chu Lalpa a chang an awm tir a hawng in awm tir pu hawm Lalpa a chang tih hi lawi riang ngam rei.

Ei Parivana mi a changleiin a nai hei hian tuar a phal nawh a. Vawnah eng thlamuangna thei ding, ei thlamuang theihna ding hi mihriam a chun a awm nawh. Thu haw mei zukin hril a, ei lawi pawm a chang chuang nawh chun u nai hei. Thil khat kan in ngaihtuah tir nawh ka chu u nai hei vawn in insung a i awm a, ngaihtuah ding hei tam em, Bible e hei siar tam em, Bible thu in an hril a tam em u nai hei. Ki taksa hun tawka ding a. Kum sawm sarih kum sawm kum sawm riat lek ding a. Khawvel ki hawng in zinna ram ah ki hmang ding ki nun. Mang ka khawpa tiin a hmun ah ki awm hnu ki awm lai a. Ki tlang i vai ki hang i ti. I hang i suak ngam lawi hi tunah hi a nen ngaihtuah tirh a chang. Thu awi ding ei ti thu ei awia tul. Mang ka khawp hin kum sawm sarih kum sawm rian nun khawvela ki hmang ding ki tia thu ki awia a hnianga a a phei bula ki kun ngam chun unai hei vawn hin ki hrilh awi khat ka chu. Aw ki chatuan hmun tik lai hmana ni ni thla awm ta lawin a ram a ki kalna ding hun ki chatuan hun ki thlarau hmun ding hi ki ngaihtuah ngai maw tih hian en ngaihtuah tirh a chang a zirtir hei awm in i ngang an i nghak maw ngawi ngawi chu i maw chang mah an chatuan ram an kalna ding an nghak maw leiin lalpa i tikin mahawng ni ti ti a an indawn a chang

Mang ka khawp hin thu aw ei la chun unai hei Lalpa hin an hei la ding aw tih hi ngaihtuan a nen nei tir a chang. Ki chatuan ram ding hi hei pawimawh em? Chatuan chatuan hi i hman te khin na a nei nawh thei a. Pastor khat ka chun ni ka chu an indawn a, a thu ril la em? Lal e Pastor chatuan ni ti ha example ni hang pe ta an ti a, ani chun in kan maw pek? Lungfim hi tlangpui a awm a, mountain a tia chuan tlangpui tiin a chang. A tlangpui ka reng hi lungfim concrete ei ti chang ba nei vai suk thin a ni. A tuna tunlai a a khir zia hawi hawi a. Chatuan chatuan a hangte khinna chu a that em em a.

Mahia chang chatuan ram chatuan hun a sei dan ding ti han example ah pe che a chang. Phang ngai tawh hun la inthei lawi thil a chang. Mah tin ah chu chaw tawp ni nei lawi in ka hman a mi hriam suh na in tin ah a chang. Mah chu chatuan ram ei i ti aw ring tu hei hi unai hei vawn hin ei in hril awi ah awm, ei i ti awi ah awm, ei i ngaihven awi ah awm chang ru chu khawvel har khawvel rawipuih nan in a khawvel. Sualna in tam ka na nen dan thin. Hi ngaihtuah a ni ka chu. Kristian an tia form ei hang fill up ah Hindu mawni chang, Muslim mawni chang, Kristian mawni chang nen tei ram ah Kristian ei te hang ei hang tick ah i tick ding a chang chun no leh nzia a. Ti ngai tu a, Kristian ni chuai leh hei tam em ve aw. A changa ring tu hi za kang mai awm ti hi ngai tu a tham ei kai ei kai a. Ngai tu a tham a kai ngai tur a unah he in ziak mai mai tik mai mai nak nen sawn thil na ran a chang lo. Ki Kristian na hin lalpa ram nen thlung a ti mo unah hei vawn hin mi chun Kristian ram Kristian khu an ti. Hei dar chawi huam chang sia la ke ngaihtuah in Pathian khaw phai sa tiin an kawih thin. Aw u nai hei vawn hi ni Pathian khaw phai sa ei khua ne sat pek pu hi ei Robert Bagan i sat pu ang ka leng nak i ni hmang u nai hei vawn hin hlaw ei pek a en kal tir mai mai nak maw a chang a nei pu hi loin chang tir zawk rei u nai hei a sat pu chai chang loin Ni awp sia la, thu nei sia la, amah thu ang kan ma khaw sung ai awm hei hi, ka lei la chun Lalpa he lawm ding em? Ti hian an ngaihtuah tirh a. A chang maw a chang chun dar chawi khaw Pathian khaw fai sat ti ringawt in ngaihtuahna thui tak an en nei tirh a chang. Aa sat pu hi tum a chang, aa nei pu in maw ki siam aw le, a chawk i dar a kam la ang ka mai main maw ki siam ti hi ei lo in ngaihtuah he pawimawh em em a chang. Tumaw chang tirhkawih khat ta chun aw Pathian hi ei chawkidar chai a i sia chang a ti a chang. Ki ngaihtuah a thil na ran thla ro thil a chang maw em in thil in thuk tak a chang. Ei hang tawng in taia zan ah Lalpa zan i zan khua in i mu tui tak a nen in in la ei tiah. Ni vengin la zan khuan ei tia ani chun ne veng rel ding ei ni chu tui feka in ham ham ding ei choki dar chai mai hmanga ti ni thil dik tak a chang ei Pathian hmang dan hi ma tak chu chang a khawvel lei lung siam pu khawvela thu nei pu manma si ni khawvela lei lung om e khawvela thil siam zong song ka tia rawn pui chem ei ti vu nghal. Ei hang in hnil thin, ei hang i awi lawi thin e thu hi. Ei te ei nai he in ei hei tirah an i awi lawi ngawt man le kha sia rawi tiah nu ni pa hi ka pui hi nei lawm lo. Ei ni ngah thik. Ei Pathian hi a hen phal nin ah a za ngai na hi hei sei em ve ti hawm hi ei ngai tuah a tul a chang. A za ngai na ni hi a tawp hun chu nu nai he mi hi aa duat nawn. Nghal tak chutanga vawnhin Eisan damna ding zawk hi vawnhin lawih ngai tuah rei. A tuna ei lungah ria ngei mang a ngei thla bar lai hi nu lai he ei chatuan hmun ding hi lawih ngai tuah tel rei tih hi thung in puang ngawi zawk a chang. Lalpa, Lalpa hne tih chu van ram lut naw nia. Changra chu Lalpa.

Lalpan, Lalpan he tina zawngin Vanram lut naw nia chang rawh chu. Ama awi zawng i ti hei chun ama awi zawng chu ti maw chang ei te chang chun tu hman khawvel ahin Bawiral naw sia la, san damin awm sia la Lalpa thu a chang hma chu. Pathianin khawvel a hmangaih em em a, a naipa nei suhna pek a, tupawia ringa chu Bawiral nawiin Chatuan a nunna hmung an ti. Chatuan a nunna hmu thei khawpring tu chang khe hei pawih em hunah hian khi kristianna chaihin vanram nen lu ta ti maw? Lalpa khawvela a Israel heia hruailai hawmin chang si hala. Aw leilunga siam tir atang hawmin chang si hala sandam hna hi hunah hei Lalpa hin ama thu lawia ama thu lawia awma ama ti dan lawia i awma a hu hawia neh la ding hina an ning lo hunah hei.

A ti a chang. Amah a puan sila amah a tla rau vak loi nghah khei chu sum chu makhin lak bawiin awm an ti a chang rawh chu. Amah tla rau nei loi hei chu hnuh sia in awm an ti, i mah in awm an ti ti. A hei na ding ngei ngei unai hei. I loi i nghah ka te hi. A ni pial pit a chang chuan mah tak chu a chang a, Ei ringtu changna hi unai he en chiang a, ṭul a chang i in ka ta maw i thla bar in ka ta maw ei ei lunga ria ngei te chang chuan aw ki ding hmun i ki hawi luat chin naw le a chang mah tak chu a chang a, a zir tirem cha sial a, aw an ring na ni na an san dan an in chiang hma kha chu zir tirem in cha sial a, an tla a phang in an ṭih in an a mang ang in an lunga an riang chin unai he. Rilawng an awm lai hawmen chang Sial a Lal Isua Kristah chuan, E nang ni ring na der nei hei a ti mai a chang. An ni ring tawk naw, hlipui thlaivu a hawm rin ṭi a ti a chang. Lalpa ning thikna dek chu a ṭiloih aw ding ah vawi. An ni ring tawk naw, in ka tawkin maw ki ring na ding hmun hi a awm unai hei? Aw Lalpa, a hma ram hmun, a hma ram a kal ding a. Thu a hril, a hril lem a zir tih theih chuan a rin dawn ta ah pawh min maa thu a chun ei hawng a, ei hawng i siar a a han. An ni chuan thlamuang ta em em mai, maa thu han inhnem thin rawi a ti. I mawn inhnemna ding i Thessalonica ziak thawnkhatna bung liah chuan i mawi ti. Ma thu han inhnem chin roi, a chang tawp cheu tlang sawm pariat ta nei mu. A i thu man inhnem na ding, Lal Isu Krista hawng kal na ding, a hawng lawr ding, a san dam nan hmu ding ha, Lal Isu Krista in hnem na ding a, a i ti a chang. Ma bak naw chun khawvel, a tun ah Corona virus ei ti, a tun ah thlipui ei ti, a tun ah huthut ei ti, aw Katrina ei ti,

Crore sang ringa ka a donate a chang. Mahiawng thlung ngaw sia la chun a suam mai loi ding a chang a bank a account a chang i. Mi chai hei nen tin bu peng a ti a, an hmai hum hna peng a ti a ti ha an la hawng thaw zel a chang. Mang ka khaw phan mi, mi var hei, mi lian hei, mi nei hei hawng chang sia la an lung a hnip tak naw reng an thla an vai ta chang. An ni ding chun thlavai thlak rim an chang unai hei. Ei ni a nei pu Lalpa hawng kal nghak hmawh ngei hi in in ka ta mai ri thlah vai a titi hi an vai hei hi chu u nai hei vawn hin a ring na ni na a ding na hmun hawi lawi a ngir na hmun hawi lawi a ring na tawk hawm hawi lawi a kal na ding hawm hawi lawi dirpawi pawl a chung ki ring chu ke hawi. Ki thin a, ki dam a, ki dam chun lalpa ta. Ki thi kei a tingai in hlawk na a lawi tinga ma chang u na hi vawn hin. Ma chu ki ti ngam ve maw? Hing ka ta maw ki lungriang a ti u na hi? Ma thu an in hnem thin raw e, lalpa Iso Krista hawng kal na nghak tu hei hi. Aw Zentail hei in i mawih hun tawk ei ti chang chun Lal Iso Krista sum chunga hawng i lang bak hi. Ei nih chun hun ngei ta nawn ning u na hi. Ma tak chu a ti a chang a last days. Hun hnunga chuan a ti ha. Hmar hnunga chuan a tu nen mi an lawi ṭin awk ta. Sakawl hawng lang a ti a, zaruk, sawmruk, paruk hi an lawi ṭin awk ta chuan Mizoram a ringtuin bum khawmna ram ei ti awmin Ration card tang man thaw awi lawi an ta mah chang ta ka. Aadhar card dek chuan ṭi ṭiin a khua khuain an thaw ngam ta nu.

Mah hei nen ha kum sang rawi rel ava mi thu ril thei hei ti dan taka chun Lal Isu Krista MP niang vat changei ti an ti. Puan zai sin hi a dang den an chang. Puan var sin ni puan zai sin a ti ei thupuan a chun.

E Vinya dama hun lai han ihma thu a pek ton no roi a thing lai a ati an ton chun ihma chang ti thin in ti an ton an fa an thi no ma lalpa thu a tlunga chang an dam na ding ni an thi na ding chang ra chon ni chu Eden Huan atangin an hnawt sual. Mah zawi cun hun a hawng kal zel han i mawite cang cun mithiam an hawn sual. Nova hun laiin Lalpan hun an hawng nawk ah cang. Aw Nova mi ringawm tak mai khawvel ah i hmu a cu. Aw Nova ri lawng tukin la a khuh ril ro. Aw khawvel hi misual mi an in sual tah leng khawvel hrem ke ti a ti. A hmangaih he a hrem ding ah cang hun ah he ngaihtuah roi. A hmangaih hei hruai dingin hawng a ti ti nghal. A hmangaih hei den a hrem nawk thin in ka ta mawi ti chang chun ei mani a in nghat a, ei mani an nghat a hei pek tawk thin naw leh a chang, Lalpa lung a in awi tawk thin naw leh a chang. Nova hun lai chuan Nova chuan kum sa kum rizal hei kum sawm in hnik ah a tuk a, Lalpa sandamna thu a hril a, tu hman in.

Aw khawvel ah hian rua pui tui pui hremna tui pui suak hawng hawng chim hawm sia la aw amah mi hei Novari lawnga i an i sia ta ka hei chu in kan hmu chati thlarau ha khawvel in tawn phak ta naw ni a Nova tui eh Novari lawng ang kha han a chung a kal dem dem ta ngei ta khawvel buai na in ni chim phak ta naw ni hunah hi mah chu Nova hun lai a thil hlung a chang mah zawi chun imo tia chang chun Abraham a hun lai han imo pek ei tia chang chu ser tan hun ha a pe a chang. Ser tan ha emaw changai te chang chun ser tan voi ka chuh tawk set ka ti a bible an ziak dan hin bengali hin a hawi ve thlan lo ki tawng ki khaw hi bengali tawng a ki ti maw le darlong tawng a ki ti kawr bengali tawng a chang a emaw meaning a ti ni dictionary han en bawk. Lam ti thil theiin upit hian a ti aw ding ah vawi ser tan hang i explain chu thil harsa chu mi hma kung dei kha chun ma chu a chang a ser tan hun a pek a i mawchai te chang chun aw le min le hom sia la in zak awm hom sia la ti awm hom sia na hom sia la lalpan an mani ding a thu a tlung a an zawm nge ding a chang abraham a han chung ka chun abraham a hun lai han ser an tan a Mosia hun laiin ser an tan a, Joshua hun laiin Mosia a kal ding lai reng han chang hria. Aw Jordan luiin kan ding lai han lalpan ium a ti. Aigupta ramah hawng i hruai hei zawng zawng a tifai vekin thla ler ah aw rual thar hawng i piang hei ha. Joshua na hawng hruai hnung cun annih cu Jordan lui han kan ding in an um ta cang.

Serei tan vena a Jordan tuipui ei kan ding chu i mu chang ma khawvel zawh khawvel he Jordan tuipui rek a i te khin a chang unai hei ma khawvel hi ki piak hnu chu lalpa rama Jordan tui rala inkhawm tikin ati a chang hlapual tu chun Jordan rala enkhawm tik chun san dam mi hei rek ati a chang oma so Jordan lui ki kan thiam na dinga ser tan chu i mu chang don hin unai lui ngai tu rei Thutlunga chang. Jordan luiha eh sertan ha i mua chang ei ti chang chu nok ah sertan mi he chun an thutlunga chang le nen uang pui em em a chang an thutlunga chang le han an sor em em a chang an an an thuan oi chu Isariel mi hei zawng zawngin an i ti, Hrat khawkheng khawhri an i ti khawp, million, Goliot a ha. Isariel hna heiin a riming an hawi ngawt reng an in thim ṭhin ha. Aw, Davida chu kum sawm lei kum in hni lek a chang awmin chasiah hna. Ser tan mi hliam a chang leiin a va cho a chang, a va challenge a chang. Nang ser tan loin maw ser tan mi hliam Pathian hna hi ni challenge a va ti mai a chang. Mahse ta hne hi emaw theu thaw theihin an nei, thil thaw theihin an nei ti chang chuan hrat nan nei a, inhuai nan nei a, ngam nan nei a, ri thlan vai lai hawmin chang chhial a, lalpan an ni chu thlamuangna a pe thin, hratna a pe thin, thil thaw theihna a pe thin a chang. Mah Pathian thutthlung a pawimawh zia. Chungkha chuan a hawng kal zel ei ti chang chuan aw dan hun ha hawng a.

Zan Sawmin Lik an ini Sawmin Lik ah Horeb tlang Sinai ah Sinai tlang a va chun Lalpan thu sawm pek a lui pek a. Mah piah lam ahan dan nep nep nawi te han la nei a. Mah an zawm famkim a chang chun Lalpa ram kha nan khawvel kha nan ram hanuh thei an ti. Ti hah Lalpan a thuthlung lawk a chang. Dan zaw famkim hah.

In a ti. Kei hi chu dan in bawi ding a, kei ho a chang no a. Dan i zaw famkim, dan i e, dan in puitling tir ding a, kei hong zawk a chang a ti a chang. Mah tak chu a chang a, Sertan niin a dan a pawimawh na ha. Chung ka chun mah dan hun a hek ta, Sertan hun a hek ta, Awri lawng tuk hun a hek ta vawn in, i maw mah hun ha nei te chang chun. Lal Isua Krista Kraws han kheng ber lai han. Chu pia eh, chu ma chu ni mawi ti chang chun mi tam ka khawvel han Lal Isua Krista hniang ah tan dam na an hmu thin. I maw sani ti chang chun Lal Isua Krista an ring ah an pawm a, san dam pu ti an pawm chun. An nih chun dam na, san dam na an hmu mai thin ah cun. Ma chu an ding bun a chang a, mi tam ka chun an in khing thin. Aw, Hallelujah. Hei rawn pui em vawn hin. Eini dan hun eini dan hun ei pial tak a sertan hun ei pial tak chun ni mai hun ta. Lali Isu Krista khovela leng sung a ranga chan ma ri ha chu. Confession in puang na hun han an la mang a chang. Lal ni sandam puak ke chang a chang thian poma An lawi ving a chang chun an ni chun san damna an hmu thin a chang, damna hawm an hmu thin a chang, thiam changna hawm an hmu thin a chang. A san chu Lal Isu Krista khawvel a leng tlat lei. Chung kha chun mah hunha a hek lawk ta. Mah hunha i maite chang chun mah hunha Calvary Cross a han Lal Isu Krista han an bawi a chang tak a. Aa aa nulfai, a han tawp ti nge ti a. A tuna ri hin ma sandamna confession na kan nu kila ring a chang una hi lal ni sandam pawh ke chang va tingo ta sin thaw na va nei loya a zen te lei hian i pawm ding ma aw ti hi ma tak chu changa ei christian chang na ni na ei ring na ahan ei var ha a tula chang christian ti awm zia hi christa ang ka tina changa changra chu ring tu hei hi chu ei ring na ha thu awi na reh khan a fam kim a chang ma tak chu changa an dang lam na ring na ni na ring tu ni na ring tu ni christian in ti mi tam ka chun an ti chin o ma hun lai hom han baptisma a um hate an ti baptist tu chu han an sim na tu a sim na ding ina baptist chin Sual ngaina damna ding, sual ngai damna dingin a baptist thin a hunah hian Ing ka ta maw, cross leh daih kheng peta khat ka la lawin awm a, khat ka ha san tamin a awm an tih chuan mah hun sung han Lal Isu Krista hrang a la chat maw a ri hiat chu mah hun sung hmanah ka varh a chang. Vawn in inhnianga paradis a awm nge tih chu ka ti ta mai a chang. Zu tumin la baptisma zu chang rawh, Hlarau thianghlim zu chang rawh ti nung. Mah hunah a la hawng nawl leia an. Mah tak chu chang a, a tun hin nunai hei nang ki hrilh awih zawh ka chu. Ei mahni hun la la ah ding hin, ei mahni hun tiang ah ding hin Lalpan sandam na lam hi a ne peh a chang. Hun nunung ah tiah hun nunung ah ia maw an tan ti hi loi ngai ven rei vawn hin. Hun nunung in tan na chu Pentecost ni ah a chang. Lal Isu Krista khawvela leng lai han kawihran ah ding naw a.

Kawi hran biak in ei ti hawm hi a awm nawm. Mah hun laia thil in hnik ah ei i hmu zawk a chu i awm a chu Synagogue nih na Jerusalem Temple hi a awm a chang. Lal Isua Krista hun laihawm in Synagogue ha i mei te chang chun puithiam hei in an sersa i ka pai thil ha an in hlan na nih na an va thawn a thin a chang. Synagogue hi chu a la sacred ti mai a ti. Jerusalem Temple ha imaw ni tih ti chang chuan Jerusalem Temple ha chu festival an rawn hmang na, kut an hmang na, ii maw ta lal Isu Krista in a va vel lai ho hman an sum dawng nan in an bazar na a va hmuh mipui a lung a lawm nawh em em a chang. Hman ni kha a chang, kawihra hna la ding nawh chang rawh chu ei ni hun a ding hin unai hei vawn hin ii maw chang ta. Tih hi vawn hinein hawi awi zawk a chang. Mah chu a chang lal Isua Krista hawng kal tikah, amah mi thianghlim hi a hawng lawr tikah, Pentikawst ni ah amah thla ro chang lawi eiha chu van sum chungah a hawng i langtikhawm in lak boin awm nawn i tihah ei lawi hawi chiang a tul a chang. Aw vawn hi tuma zir an zirtir pu tuma a hrilh pu a ti chawt chu Bible-a inziak a hin lalpan a nei hril fiah em em a chang. Hun hnunung i iah maw an tan a ti chang chun hun hnunung mi ki chang chun hun hnununga thuthlung ha lalpa thuthlung a ki zawm naw chun aw in ka kam i thla bar ila in ka ta maw thla ki thla bar in ka ta maw ki ri thla vek ti chun aw a zirtir rei awm an ri tlan vai em em a chang Lal Isu Krista

Ina i sin mi cha kawr mai mai renga tih a te e a nih hi chu Isua rek ama hei a zir tir her e ama rek an awm thin a chang nawm a ti pi te rahna ṭi nawm nen sawn a vawiin thum ka an phat a i te ran chang rawh chu Pentecost nia Thlarau Thianghlim a dawng hnung ah chuan aw va hril a ngai tak nawh a va hrui a ngai tak nawh a van fuih pawrh a ngai tak nawh a. Agripha, Lal Agripha hma a ang hira, Aw, Lal Isua ri hming a thu hrilh lawi dingin nang ni kin ti a, Vawna ri hinin ka ta, Isua thunin la hril, kin thu peknin awiin aw a ti. Mi hria mi ti lawm hmawm in lang, mi hria mi ti lawm lung awi cun Krista bawi ti chang na. ti ngam mai a. Chu piah lamah chuan Lal Isu Krist in kan mun ang hlemkin ti i mun ang henkin ti an ti chuan Ki Lalpa chu a lu en van en in van tiang en in en phah khai a, kei chu amah mang ka ta ding ho in kei an phu nawh e. Ki lu hi a let in nei khai roi a ti ta mai a chawhmuna e. A hma a sialhlawh nu te ho mai chi chi thin ei ti Peter a han a ti tan aw reng reng a chang i hmasa nei te chang chun tilkawi pawl a hawm Omar tarin an thir i ti ei hawi a zir tir hei zawng zawng in ka ta mawi te chang chun Lal Isua Krista hawng kal tik a aw an chan bo ding an lal lukhum ni na an sandam na hmun ha an in chiang ta hle in an ni chun thla bar na reng reng ha an nei tan aw chang khawvel hin mah chu a chang ei thlan muang na ding unai hei A dang khawvel an thlamuakna awm lo. Lal Isu Krista hawng kal tika, Lal Isu Krista in an i lak lawi ding, Lal Isu Krista in an en tem lawi ding, Lal Isu Krista rehkha ke kal lawi ding hi ah chang ei lungngai na ding zawk chu vawnhen en tlamuang na ding chu i hmuchai te chang chun ei sandam na hi lawn chiang rei i ding mun a maw ke ding i dispensation a maw ke ding ma hi lawi ngai tuar rei unai hei ti hi vawnhen a hawng in hril kiawng zawk a chang. Mi hiama in thlamuang na awm naw, sum ni puan in in thlamuang na awm naw, khawvel rawiin pui nain in thlamuang na awm naw, America President hawng a tla a bar ta, a lunga an riang ta unai hei, awng rawl a hawi ta, ei hawi ta vawn hin ei Prime Minister, ei unai pa Modi a hawm chang si ala, a hlan fai ta em em a chang. Mah thu hi ei zu hril thei nghal na unai hei, ti in an ngaihtuah tirhrin a chang. Ei ni mah taka la awm hei khawm aw lalpa hi insung kua insung ti hei hi unai hei en hnem na nih ngaihtua hre mah kei a mimawl chuanin ngaihtua hi an hlawk naw en hnem thei na ding chu lal Isu Krista hawng kal hun a thiam ki chang na ding ram ki ding hun ha ki hawi chun mah chu a chang ki tla a muang na ding ti hi vawn hi na hmin puang khe awi. Kei in puang suna chu lalpan ei reng ka ding lalthan mal ni sawm pek ri se ke lo awm ron pai pek lo oh hallelujah chungin nung sem lal isu ni ri hming pa kin awm ri se lalpa vo ni ni hniang alom thukin hawng hril kin chunga ni thatna oh hallelujah zop a chun

Aw, rin eng hmun awmi vana a chang thin Lalpa nih awm chun kei mahni laia kin nunna thu hrilna nawk kin la Lalpa kin in hril chu mi hliam ni mi hliam an tlamuam kin tum chun Lalpa kin thiam naw ti hi Lalpa kin hawi zia aw nei nain kin in tlamuang thei naw thu nei nain kin thlamuang thei naw aw sum te pawh nen kin in thlamuang thei naw Lalpa nangmah ri hmingin pupu nina Lalpa nangmah ri hminga i ngir hei chu aw Hallelujah mi te mi lian an awm naw Lalpa Isu aw. Awk in inthlamuang na dingah thuk in inhril zawng zawng chu Lalpa thar in Kin nuna thu hril in la chiang kan ni tu pek in la Lalpa, Kin nuna Lalpa, rinra suak a mit in fak thlak a chang ngei thei ning a mal nen sawm ding la Lisu nih mi thialhlim in lawm thu hlel chu nang ke hung i ni. Amen.